Käbir adamlar bar, taryhy okaýarlar. Käbirleri bolsa, taryhy şekillendirýärler. Emma käbirleri zynjyrlaryndan halas bolup, taryhy täzeden ýazýarlar. Bu Alp Teginiň hekaýasydyr, gullukdan soltanlyga gaznanlaryň dessany. Taryhy wideolarymyzyň dowamy üçin kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy hem-de kommentariýalarda öz pikirleriňizi paýlaşmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Biz bolsa wideo geçeliň. Onunjy asyr. Orta Aziýada türkmen taýpalary çarwa durmuşda ýaşaýardylar. Yslam dünýäsi bolsa özüne täze lider gözleýärdi. Ine şol döwürde, käbirleriniň pikiri boýunça gaý taýpasyndan, käbirleriniň pikiri boýunça garluklardan ýa-da çigillerden bolan Alptegin öňe çykdy. Alptegin, ýaşlykda Samaniýa emiri Ahmet bin Ysmaýyla satylan bir guldy. Ýöne diňe bedeni guldy. Akly, ýüregi, arzuwlary azatdy. Soňra gulam hökmünde Samaniýa goşunyna goşuldy. Bu ulgamda gullara harby tälim berilýärdi. we olardan wepaly esgerleri ýetişdirýärdi. Alp Tegin gysga wagtda diňe bir esger däl, strategik akyl-paýhas bilen hem tapawutlandy. Dokuz ýüz ellinji ýylda Tamany köşgünde gozgalaň turdy. Alp Tegin döwletiň başyny, ýagny emiri halas etdi we sylag gazandy. Hajy bil Hüjjat, ýagny köşgüň baş serkerdesi boldy. Bu dereje ony diňe bir harby däl, syýasy güýjüň hem merkezine getirdi. Ýöne häkimiýetiň baý ýerinde intriga hem bolýar. Bu wakalardan soň birnäçe ýyllap döwlet gurmak arzuwynda gezen Alptegin karara geldi we iki müň bäş ýüz kilometrlik ýoldan soň Gazna bardy. Gazna şol döwürde strategik gala şäheridi. Alptegin bu ýeri basyp aldy. Ýöne onuň niýeti diňe şäher basyp almak däl, döwlet gurmakdy. Gaznada täze ulgam döredi. Gulam goşuny wepalylyk esaslaryna görä tälim edildi. Döwlet dolandyrylyşy merkezleşdirildi. we has wajibi, yslam döwletiň sütünine öwrüldi. Alp Tegin, kiçi ýöne berk binýatly gurluş döretdi. Onuň döwleti göçme taýpa gurluşynyň aňyrsyndady. Bu döwlet tertip-düzgüniň, wepanyň we akyl-paýhasyň miwesidi. Alp Teginiň ölümi bilen tagt ugrundaky göreşlerden soň, onuň mirasdüşeri, giýewsi Söbük Tegin boldy. Söbük Tegin Gaznadaky gurluşy güýçlendirdi, Gazna häkimiýetini Zobalistdan, Toharistan, Guru we Belujistana çenli giňeltdi. Hindi şahlary ýeňip, Peşawere çenlä öňe gitdi. Samany gozgalaňlaryny basyp, syýasy agalygyny gazandy. Sebit-tegin üçin döwlet diňe bir toprak däl, adalat, tertip we gelejekdi. Onuň psihologiýasy wepaly esger bilen öňdengörüji döwlet ýolbaşçysynyň utgaşmasdy. Sebit-tegin aradan çykmazyndan ozal, ähli döwlet däplerini we ekberlik ýörelgelerini bozýan bir karar kabul etdi. Kiçi ogly Ysmaýyl mirasdüşer diýip yglan etdi. Emma hemmeler uly ogly Mahmudyň tagta geçmegine garaşýardy. Mahmut bu karara garşy çykdy. Ysmaýyla ýazan hatynda ýa tagty maňa tabşyr, ýa-da jebrini çek diýdi. Mahmudyň teklibi ret edilensoň, uruşdan gaçyp bolmazdy. Taryh dokuz ýüz togsan sekizinji ýylyň mart aýyny görkezýän mahaly, iki dogan Belh şäheriniň golaýyna ýüzbe-ýüz geldi. Mahmudyň tejribeli serkerdeleri we strategik ädimleri Ysmaýylyň gowşak goşunyny ýeňdi. Ysmaýyl ýesir alyndy. Şeýdip gaznaly tagty resmi taýdan el üýtgetdi. Ýöne bu diňe bir başlangyçdy. Tagta geçenden soňra Mahmud gözüni Hindistana dikdi. Rajalar bilen söweşler, Multan ýörişleri we Nandana söweşi her ýeňiş Gaznal döwletini has-da güýçlendirdi. Mahmud özüniň hökümdarlygy döwründe on ýedi gezek Hindistana ýöriş etdi. Bu ýörişler bilen diňe bir toprak däl, eýsem ynançlar hem ýaýrap başlady. Hindistanyň demirgazygynda yslam dininiň täsiri artdy. Munuň subutnamasy bolsa häzirki wagtdaky Pakistandaky we Bangladeşdäki musulman ilatdyr. Abbas halyfalary tarapyndan Ilkinji sultan unwany berlen türkmen hökümdarynyň strategik akyl-paýhasyna düşünmek üçin onuň söweşlerini seljermek gerek. Indi bolsa Gaznaly Mahmudyň Hindistandaky möhüm söweşlerinden Waý-Hind söweşini analiz edeliň. Söweş Penjap sebitinde birneme tekiz we açyk meýdanda boldy. Şeýle ýer meýdan söweşi üçin örän amatly, sebäbi manýowr mümkinçilikleri ýokary bolan goşunlar bu ýerde artykmaçlyk gazanýar. Göz öňüňize getiriň, dar köçelerde hereket etmäge synanyşýan sport awtoulagy bilen magistral ýolda hereket edýän sport awtoulagynyň nähili tapawudy bar bolsa, Munuň hem şonuň ýaly tapawudy bardyr. Rajput şasy Anandpal töweregindäki ähli hindi knýazlary kömegine çagyrdy. Umumy esger sany otuz-kyrk müň diýip çaklanýar. Goşunyň öň tarabynda söweş pillerinden ybarat agyr leşgerler bardy. Bu pilli leşgerler söweşde tank ýaly ulanylýardy. Mahmudyň goşuny san taýdan azrak, takmynan ýigrimi-otuz müň adam. Ýöne tertipli, çalt hereket etýän türkmen atlylaryndan ybaratdy. Ok atmak, hüjüm edip yza çekilmek taktikasy üçin manewr artykmaçlygy döredýärdi. Mahmut goşunyny ýarymaý görnüşinde ýerleşdirdi. Ortaky bölegi gowşak, ganatlar bolsa güýçlüdi. Duşmany içeri çekip, soňra ganatlar bilen olary gurşamak meýilleşdirildi. Gaznaly goşunlary duşmanyň pilli hatarlaryna ok atmaga başlady. Bu oklar pil sowutlaryny deşip bilmeýärdi. Emma olary gaharlandyryp, disiplini pozmaga kömek edýärdi. Muny edil öküzi gaharlandyrmaga meňzedip bileris. Oklar öldürmeýär, ýöne has gaharlandyrýar. Gaznaly okçulary pilleri nyşana almagy dowam etdirdi. Şol wagtda ýeňil atlylar pilleriň ýanlaryna baryp, gulaklaryny, gözlerini we aýaklaryny nyşana aldylar. Pilleriň tertibi bozuldy we Raçput esgerleriniň üstüne ýöremäge başladylar. Bu domino täsiri ýaly täsir döretdi. Öňki hatar ýykylansoň, yzky hatarlar panika düşdi. Mahmydyň merkezi bilkastlaýyn yza çekildi. Hindiler bizi ýeňdik diýip pikir edip başladylar. Ýöne şol pursatda ganatlar olaryň daşyny gabady. Bu duşmany gurşap almak üçin edilýän klassyky ýarymaý gaplany. Duşman öňe hüjüm edýär, ýöne sag we çep tarapdan gaplan ýaly gurşalýar. Gurşalan duşman birlikleri hereket edip bilmez ýagdaýa geldi. Öň ruhdan düşen goşun indi fiziki taýdan hem ejizläp başlady. Ananpal altyn bilen bezelen atly söweş arabasynda oturýardy. Arabany çekýän atlar pil panikasyndan ürküp, pillerden daşlaşyp başlady. Şol wagt bolsa şa uruşdan gaçýar diýip gürrüň ýaýrady. Gadymy söweşlerde lideriň gaçmagy Taňrylar bizi taşlady diýen täsiri döredýärdi. Rajpudyň goşun söweş tertibini ýitirip, gaçyşyp başladylar. Gaznalylar gaçýan goşunlary yzarlap, iň az ýitgi bilen iň köp oljanı aldylar. Gaznaly Mahmut ýeňiş gazandy. Söweş meýdany doly arassalandy. Ananpal gaçdy. Ýöne döwleti güýçli zarba aldy. Demirgazyk Hindistandaky garşylyk şondan soň asla dikelmedi. Şu wakalardan görnüşi ýaly, ata-babalarymyzyň akyly hemişe bileginden güýçlüdi. Ýöne Mahmut üçin hakyky howp gündogardan gelýärdi. Seljuklylaryň lideri Arslan Ýagup Merkezi Aziýada barha güýçlenýärdi. Gara hanlara garşy ýeňişler gazanýardy. Mahmut bu howpy anyk gördi we taryh sahnasynda öwrüm bolmajak bir ädim ätdi. Bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Gaznaly Mahmut tarapyndan Arslan Ýabuga dostluk çakylygy iberildi. Emma bu çakylyk, taryhyň iň meýilli hilelerinden biridi. Geljekki ýüzýyllykda Osmanlyda ýygy-ýygydan ulanyljak taktika ulanyldy. Arslan Ýabu ýer bermek wadasy bilen paýtagta çagyryldy we şol ýerde duzaga düşürildi. Bu bolsa şondan soň taryhda birnäçe gezek gaýtalanyljak bir taktika öwrüldi. Hynjar galasynda ýedi ýyl dowam eden ýesirlik Bu bir müň otuz ikinji ýylda Arslan Ýabunyň ölümi Seljukly tarapynda bir döwür tamamlandy. Onuň ýerine Çagry we Togrul begleriň beýgelişi başlady. Mahmydyň häkimiýeti diňe bir Gaznaly döwletini däl, eýsem tutuş sebitiň ykbalyny üýtgetdi. Hindistana edilen ýörişler we seljuklylara garşy göreş taryha altyn harplar bilen ýazyldy. Gaznal Mahmudyň ölüminden soň, onuň tagtyna geçjek Mesut çagalygyny kakasynyň köşgünde geçirdi. Ol köşgüň diwarlarynyň arasynda Hindistan ýörişleriniň hekaýalary bilen ulaldy. Kakasynyň Ganj derýasyny geçip gazanan ýeňişleri, gazanylan oljalar, eýelenen şäherler. Mesut üçin bu hekaýalar diňe bir geçmiş däl, maksat we idealdy. Ol entek çagalyk döwründe karar beripdi, kakasynyň ýörän ýolundan ýörejekdi. Bir müň otuzynjy ýylda Mahmyt tagty öz kiçi ogly Muhammede goýup aradan çykdy. Kän wagt geçmäkä, Mesut öz dogany Muhammedi tussag edip, tagta geçdi. Emma gündogardaky howplar bilen darykýan bir döwleti miras aldy. Muňa garamazdan ilkinji mümkinçiligine gözüni Hindistana gönükdirdi. Mesut bir müň otuz üç, bir müň otuz dördünji ýylda Hindistana möhüm ýörişler gurnady. Agyr sowutly goşunlary bilen Ganj derýasyna çenli bardy. Möhüm şäherlere ýeledi. Ägirt uly oljalar bilen gazna dolandy. Bu ýörişler oňa halkyň gözünde kanuny we güýçli lider abraýyny berdi. Ol kakasynyň yzy bilen barýardy. Beýik soltanyň ýoluny ýöreýärdi. Ýöne Mesutda bir tapawut bardy. Kakasy Mahmyt diňe bir güýçli serkerde däl, kämil diplomatdy. Içki durnuklylygy gorap bilýärdi. Daşarky ýagdaýlary analiz edýärdi. Mesut bolsa esasy harby güýje daýanýardy. Onuň üçin meseleleri çözmegiň esasy ýoly, köplenç uruşdy. Ine, şol tapawut Gaznaly döwlet üçin agyr netijeleri döretdi. Seljuklylar Horasana ýerleşmek üçin rugsat soranlarynda, bu Mesut üçin uly mümkinçilik bolup bilerdi. Olar bu sebitiň durnuklylygyny üpjün edýän güýç bolup bilerdi. Ýöne Mesut bu mümkinçilik bilen gyzyklanmady. Seljuklaryň güýjüni pes gördi. Olara diňe bir howp hökmünde garady. Üstesine-de bu howpy ýok etmek üçin adaty gaznaly usullaryny ulanyp başlady. Uly goşun, berk gaýtawul, güýçli çaknyşyk. Bu çemeleşmeler seljuklylar bilen diplomatik gatnaşygy düýbünden ýatyrdy. Iki tarap hem urşa taýýarlanmaga başlady. Bir müň otuz bäşinji ýylda Horasanda we onuň töwereginde seljuklylar we gaznalylaryň arasynda yzygiderli çaknyşyklar boldy. Nişapur, Sarahs, Dehistan ýaly ýerlerde seljuklylar ýeňil atlylary bilen, tizlik esasly taktikalary gaznalylary geň galdyrýardy. Mesudyň uly, ýöne agyr hereket edýän goşunlary sähra söweşlerinde ýetmezçilik çekdi. Seljuklylar diňe söweşmän, halk bilen gatnaşyklary hem ösdürýärdiler. Gaznaly häkimiýetinden iren ýerli halk täze döwlete tarap çekilýärdi. Mesut Hindistandaky ýeňişler bilen gazanan abraýyny Horasanda ýitirmäge başlady. Diplomatiýa bilen çözüp boljak meseläni uruş bilen basmaga synanyşdy. Bu strategiýa, gysga döwürde garşylyk görkezip bilse-de, uzak möhletde seljuklylaryň beýgelmegine böwet bolup bilmedi. Halkyň gözünde abraý ýitdi, döwletde içki nyzamdan nam-nyşan galmady. Gaznaly Mesut kakasy ýaly ýol ýöremek isleýän bir oguldy. Ganjyň kenarynda ýeňiş gazandy. Köşkleri altyn daşady. Ýöne sähra ýelleriniň haýsy tarapdan gelýändigini okap bilmedi. Zaman üýtgedi. Indi diňe bir güýçli bolmak ýeterlik däldi. Akylly, uýgunlaşan diplomat bolmak zerurdy. We şol döwri ýeňiji hökmünde tamamlan tarap seljuklylar boldy. Gaznaly döwletiniň syýasy güýji daňdan akandaky söweşde sönüp gitse-de, onuň galdyran medeni we ylmy mirasy türk-yslam medeniýetiniň binýadyny düzýän esaslaryň biri boldy. Gaznaly köşki Hasan Soltan Mahmudyň döwründe orta asyryň gar bir diýalakty. Köşkde Al-Biruny, Firdöwsi ýaly birnäçe ula bardy. Gaznalylar türkmen we türklük ýörelgesini yslam bilen utgaşdyryp bir medeniýet gurdy. Daňdan akandaky seljuklylara garşy ýeňlişe garamazdan, taryh sahnasynda bir-birini tamamlaýan halklardygyny görkezdi. Gaznaly döwletiň territoriýasy taryha gark boldy. Ýöne türkmenleriň agzybirligi we ylym söýgüsi asla sönmedi. Bir döwleti dik tutýan zat, gylyç däl, eýsem medeniýeti we ylma bolan hormatydyr. Gazna ýykyldy, emma türkmenligiň çyrasy henizem ýagty saçýar. Türki birligi taryhyň ýolunda ebedi ýaşasyn!